Ити күннэн күндү көрөөччүлэрбит уонна сонуну, кэрэни сэргии истээччилэрбит, көрөөччүлэрбит, бүгүн истиҥ сэһэргэһиигэ биһиэхэ ыалдьыттыы норуот эмчитэ, түүкэйдээнэ Иннокентьевна Платонова. Дьэ бүгүн синди кытта олох атах чаччаларыммыт биһиги сиһилии кэпсэтиэхпит. Сэн Иннокентьев, Түүкэйдээн Иннокентьевна, биллэн туран, саҕа киһитэ хаһан баҕарар бу образ эһэйдэһиитин саҕалыыр хантан хааннааххыный кимтэн кимнээххиний дьэ ол курдук дьэ төрдүн-ууһун хантан төрүттээххиний баһаалыста сэһэргээн аахсарсын үтүө күнүнэн
мин төрдүбүттэн төрдүбүнэн сунтаарбын илэ диэн аҕа ууһуттан

дьылхата билиэ диэннэр онно хайаан каспиттар онно аҕам эрийдэхпэ хайыаҕа кыпкыра манныкпыт дөрөттүһэ маннык маннык этиҥ маннык кыпкыра этиҥ дии дии дии көтөрөччү онно буолааны туохтуур буолла үлэлээх боллаа диэмниэн

Онтон мин бэйэм буллаҕына эмиэ дьиҥнээх бэйэм идэбинэн буллаҕына приемник техникатин үксүн туоҕунан усукаҕа үлэлээбитим онтон пенсия тахсан бараммын менеджер дьарынан үлэлээбитим
техаачествотын кэннигэр онтон эмискэ баҕайы аны эмчит буолан хаалбытым
Интимҥэ былаана клуба киһи аһыллыыта диэн баар. Туо аһыллыыга эбии туох өтөрү баар эбит. Онно ылыллаҕына, менеджердэрин тахсына ылыллаҕына, биир чүөчэ миигин олохпут аны ылбыта эһэ хойуун. Билиниттэн харбаан ылбыта уонна эппитэ, араҥастаах ойуун илдьитинэн иэхати биэрдиэхтээхпин диэн. Просто мин хабата бардыктан ылбыта.

эн чит буолбуппакка олору биллиби ырымытар однокласстиктар билин олох соһуйбатахтара буолуктаах курдук хайаастара оттон тыа хаачыстыбатын үлэһиттэрэ буолан аһа соһуйбуттара
олохатын эйгэ киирэн хаалбыппыт онтон миигин буллаҕына аан бастакыттан угуйбут ким буолар Сергеев Афанасий Иннокентьевич диэн Амма бөтүнүн эмчитэ Кини миигин илдьэ сылдьар, дьиэтэ сылдьан бастаан бастаан кинини туохтаабыта, таһаарбыта.
Ол аата иһин биир оттон олох ыраах төрдүлэргэ баар буолан иһин биир бу кэнэҕэс липчэккэ биллэр буолан ити. Ол оттон ити холобура айдарылаах дьоннор кыра дьахтар холобура тугу эрэ илэ көрө, тугу эрэ түһүү, паанда түһүү буолар эбит. Дьэ, онтон холобура эн билигин бу дьиэҕин аны бэйэн массажтыыгын, дьон сыдьаадыктайдьар, туһанар. Онон була биһиэхэ биһиэхин бары да тиэрдиибит эн үлэҥ хайысхатын ханнык ньыманан бу энэмтиигин уонна бу энтээбитин иһин ыраахтык эбиккит дьон дьону кытта дьон дьон этэ

специально мындытыгы дипломнаахпын ини элбэх сертификаттардаахпын ата тугунан кинезия типирование диэнинэн эмиэ дьарыктанабын эмтэнии араас дьарыгынан барытынан дьарыктанабын оту эмиэ хомуйабын мене буоллаҕына хахалыы да баар курдук уонна били

имэрийэн тарбаан диэби аалан тарбаан манна дэмтээһин уонна бу маннык точкалардаах аны манан били точкалары анньан эмиэ били ыгаддьар ирдэринэн ньиэрбэ угуннарарга игинниргэ туттуллар бу маннык араас көрүннэрэ бааллар бу мас хайдах быһыылааҕын мас аллапака

Этиҥ маһытын киһи былыр номохторго даҕаны элбэх туһуллар. Биһи бэйэбит истэн да билэбит, көрөн да билэбит. Биһи холобура Алдаҥҥа сугунну бырайдаммыт, оннук маска этиҥ түспүт үрдээх арыма тиитигэр түбэспиппит. Онно булан элбэҕи кыайан ылбаппын биллэн туран. Оннуттан итинэн аҕыйах киһи икки буоламмыттан үллэстибиппит, кырыгыралаан ылбыппыт. Онон бу этиҥ түспүт маһа ну холобур дьахтар киһи да киһи барыта ытыаҕа сылдьар буоллаҕа дии сайын күһүн тэйэр дьоннор кыһын сылдьаллара буолуо этиҥ түспүт маһыгар киһи улаханнык түбэспэт
Ыраахтыгабарга ким баар буолуо, наһаа бөһүөлэк таһыгар чугас буоллаҕына, баар да буоллаҕына онтон ылыллыбат. Ээ, аны ылыллыбат диэн. Күөл таһыгар игин уонна уу таһыгар баартан эмиэ ылыллыбат. Ээ, оччотугар сэрэхтээх эбит дии. Ону биһи холобура туох биһи биһи бөһүөлэкпитэ хабалаахха. Ровно деревня кытытыгар баран истэхпитинэ туо кыдьык уолуна этиҥи баайардах түспүтэ. Чаҕылхан бэйэ чаҕылыйбыта. Онно олох ыаллар таһыгар кэлэн түспүт этэ. Этин түспүт олох сип-сибиэһэй. Дьонтон хомуйсуу бэ буолбут. Ортох уоту наһаа элбэҕи булбакка оттон ааһан иһэр киһи дэ бу туһалаах дииллэр, манан дииллэр дэ манна хоттоллор, үчүгэй туора салгын биэрэр үһү диэн ырастыы диэн тон

кээһэн игиннээн көрдөһөн баран арыйыахтаах манныгы ылары атын дьоннор кэлэн ылалларын уонна ылар киһи эбэһэт алаадьылаах тиийэн наада көнүс эмиэ хайатач
без алаадьылаах аамаадама кобра бу түбэһиэн диэн киһи хаябакка түбэһиэн сөп буолар алаадьыта уох кэмиэн кара хайдаа булбакпын диэн

Сан бу айылҕа айылҕата айдаралаах дьоҥҥо ханна эрэ дьикти баҕайы көстүүлэр э туох эрэ киһи бу боростуой дьоҥҥо боростуой киһи көрбөтүн көрөр дьикти баар эбит дии. Эн холобура ол оннук дьикти көстүүлэргэ айылҕаҕа буоллун, туоллун, иккиэҕэ буоллун түбэһэ сылдьыбытым да
элбэхтик буоллаа дии наар били хайаҕа аартыктарга гиннээн киһи бэһэр тугун көрөр чыпчаах даллыыр буолар чыпчаах иһуовен бириэмэтигэр холобура уонна буоллаҕына элбэх баҕайымын хобатыаһын истиэххин сөп дүгүрдэтиэһин истиэххин сөп
ити киһи холобура турукка киирбит кэмигэр дуу ол эбэтэр эн бу холобура бэйэм бу Айаным суол аартыгын тутустум, айаннаан иһэбин, диэн олох маны бэйэм санаабын саныы истэххинэ иһиллэр көстөрдө. Уопсай дьону кытта айаннаан иһэр буолан дьоҕолор атынан иһин баран иһэҕин ким да истибэт энэр истэҕин. Ээ дьикти дьикти буолара аны баран иһэҥҥит дьонтон ыйытаҕын тоҕо бу

Баар буоллаҕына. Баар буол, бэйэтин диир. Наһаа билэбин, то детка көстөр уонна баланы хайдахтан астаах, хайдах онно оһо хайдаабыттары инигин бартын көрөөччүбүн илен. Просто мандык киинэни көрөн олорор курдук андыгар кэпсээччүбүн дьоннорун өттөрөччүбүн онно кэпсээмин. Олора бу этэбин бу мантан чугас олох өнөн дии диибин манан каяаччыбын Онно Володя эсэтэбин «Түрүөтэ маннык түһэн турар мастаах эҥин диир игин диитин билбэт буоллаҕа, көрбөккүн бэйэм булбаат оннук кыйк баарын дьигинэ акунан буран оннук билбэтэ көстөн кэлэр буолай диэтэр курдук да ааһа буолааччы болостарга уйааччылар дьоннору оннук эмиэ баар буолааччы онно Валана бу бэбэр буолбут дьикти көстүүбу бар бу сатаҕа били Сата диэн Ньурбаҕа били пур фирма баар, ааһаарын тэрилтэтэ этэ урут, онно баар саанан тыыннааҕа эрдэҕинэ мин кыдьыбытым икки сыллааҕыта, онно тиийбиппэр буолан уон үс харыйалаах портал диэн сир баар, ол онно миэхэ маннык көстүү буолбута бу. Эниэргийэ кэлэн миэхэ бэс сүнньүгэр түспүтэ
Ону эн олох бу этиҥ-хаанын олох холбудук билиннэ да? Билэр, аха.
Дэйэнэй дии. Биллэр.
Билбин манна баран бараммын, мин мантан төннөн кэлэрбэр олох атын киһи буолан кэлбитим. Ээй, улаата улаана холобура эйиэхэ энергия биэрэр, энергетика биэрэр буолла дии. Оттон холобура хас биирдии бу сатаҕа барбыт киһи Хайаан даҕаны бу маннык дьиктигэ түбэһэр дуу, ол эбэтэр ханна эрэ бары сүүс быһынан буолбакка кииммит. Уу манна сылдьарбытыгар буонна отуттан тахха киһи баар этэ. Онно даже бу хаска түһэрбит чүөчэм бу аҕыйах мүнүүтэнэн эргийэ аттаҕаны били атастаһан мин кинини түһэрбитим һэ. Онно буолана бу маннык көстүү уже хуабат.

Туох иһин били алка дьиҥ дьиҥ дьириҥ күүһэ диэбит курдук.
Дьэ билигин билигин үлэбитигэр киирдэхпитинэ буоллаҕына эн били кабинеккар үксүн эргии сылдьара төһө о дьахтар киһи элбэх сылдьар дуу ол эбэтэр биһи күүстээҕэр да эмиэ охсулан эмтэнэн ааһаллар дуу. Мин мин туохпунан буоллаҕына көрүүбүнэн быыһан-быыһан быһылаах эптэнэрин дьаллар эттэрдии чүөчэ даҕаны тоҕо диэтэххэ бастаан чүөчэтэ кэлэр эринэ бэһээт аҕалар или эр киһи кэлэр кэргэнинэ бэһээт аҕалар миэх оннук буолар куруутун дьэ бэчи буол биһиэр күүстээх да бэйэлэрин көрүнэллэрэ үрдөөс үүй онтон балыһаҕа тэллэр дии хлор балыһааттаха быйар дьоннор олох көрдөрүммэттэр эмтэммэттэр наар ааһыа-ааһыа дии сылдьаллар диэн тук киһи үөрэр эрэ буолла сыдьалга уонна билигин үөрэрим диэн буоллаҕына эдэр уолаттар сыдьаллар уонна особенно ыраастаныыга сыдьаллар аны наһаа эргииллэр наһаа итэҕэйэллэр ыраастаныыны уонна ол кэнниттэн тупсубуттарын уонна миэхэ кэпсииллэр даже кэлэлэр утугунан телефонунан ватсабынан мин суруйаллар холобура миэхэ оннук буолла маннык буолла эйиэхэ сылдьыбытын кэнниттэн игин диэн Ситикэһэр кэтэр киһини механизм үчүгэй. Аны бу ыраастаныы холобура уһуна түһэни. Түһэн булана чаас.
Биир чаас курдук киһини кытта биир киһини кытта занимаясь дьарыктанабын. Оны хаамай хөбүдүүр ыраастаныым болаана уотунан ыраастаныы диэн. Мин киһин хытыарам баран олох төбөтүгэр, көхсүгэр, атаҕар, илиитигэр бүтүннүү уотуматанын ыраастыыбын. Тегинэй ди. Идети ыраастаныыны хаамай хөбүдүүр ыраастаныым. күүстээх хаамыылыннар аастаны итини оҥорорбор буолан мин хатан тимиэриэни кытта үчүгэйдик били уопсай тыл булан кэпсэтэн ааттаһан көрдөһөн үчүгэй туттугун сылыктыыбын диэн так оннуллана то отон бу кыраһастаах оҕолор итиитик эн массаж кырайдьыттан сөтту ол эбэтэр киникки билигин эттим оҕону төрүөҕүттэн массажтыыллар дьиҥинэн дьиҥинэн оҕо оҕо массажтыыр дьон били идэлиэн эмиэ баар а так мин буоллаҕына хаампат оҕолор иҥин аҕалааччылар миэхэ хаампат иҥин оҕолору хаамтарааччыбын уонна хаҥырбат оҕолору аҕалааччылар уонна эмиэ үчүгэй көмөлөһөөччүбүн

Уон бу манна Тааттаҕа бэйэм сылдьарый да эрдэхпин, ханнык хантан хомуйар билигин барытын билэбин. Ыйаан диэн. Аһа, уже манна биирэ тиэмэтэ дьоннорго ити маннык диэн. Холобура, киһи любой киһи маннык ыарыыттан харыстаныахтаах буоллаа дии. Ол иһин буоллаҕына от арааһа элбэх буоллаҕа дии. Ол иһин буоллаҕына маннык биир сыл иһигэр Зора отторумун уларыта сылдьан дии, иһиэххэ наада дии саныыбын ээ, ыалдьыбат туһугар диэн профилактика курдугум. Маннык ылаллаҕына холобура маннык үөһэ верхние дыхательные пути диэн ыалдьар итиннэн ыалдьыбаппын диир буоллаҕына буоллахпына холобура мин тугу иһиэхпин сөп вероника седая диэн оту дии оҕонньор ото диэн биллэр манна ити от элбэхпэ ыарыыттан эмтиир

Тугу бөрөтүн иһиэххэһит олох кыратык уончатын хонук эрэ улах дозда кыттара атын биир маннык умнаһы биир стакаҥҥа тыктан кутан оҥостон оннук иһиэххэһэт оту барытын оннук гыныаххэһэт билигин туохха дии
Боровской онно буоллаҕына туохха сердечно-сосудистайга буоллаҕына туох хатыҥмыт ити ытархата үчүгэй тилийиэххэ ээ уонна буоллаҕына иммунитет күүһүрдэргэ буоллаҕына дикай моркуоп уга диэн ойуурга барытыгар үүнэр дьэ ону үргээн ону иһиэххэ хайдаҕытый моркуоп курдук оруол наман моркуоп угун курдук только дикай диэн манна били манна кыра хилистээх буолар ол хилиһэ уонна туга үөһэҥҥин туган үчүгэй ото кимиэн оргутан оргутан даҕаны били көннөр итииде уунна маннык

Бу иһэр кэм кэллэҕинэ араатар туттаран сорохтор үксүбүт олох кыайа билбэт буолахпыт дии. Онтон дьэ ити өтөр диэн сүбээтик эттим. Этинэ туох диэтин дии ким оҕонньорото. Оҕонньоротон холобура мин бытык урут истэн сүбэлэттэрбиппэр биир маннык тутуму тутаҕын. Биэс киилэ биэс киилэ ууга ургутан ылаҕын дии уонна дьэ кобра хойбутун кэнниттэн холодильникка угаһыдьаҥҥын ыстакаанынан кээмэйдээн иһэҕин диэн этэ ону эмчит эмчит туһунан маннык рецептааҕа буолуо үһү мин буоллаҕына туругун оҕонньороотун мелкой гынан кээһэбин кыра кырыйан кырыйан мигрин хатарабын онно мелкой гынабын онно маны чайна ложканнан ылан биир стакаҥҥа кутан бараммын итии муннун кутан мустан иһиргиэххин уонна буоллаана өтөргө билиҥҥи бу дьаҥ баар бириэмэтигэр баҕа батаһа диэн аны үүнэр эбэктиибит баар күөрбүт тулатыгар бүтүннүү Ити баҕа таһынан эмтэниэххэ сөп. Ону баҕа батаһынна хантан буоларын буолара. Отуохха ырыах иннинэ киниһэ бэккиилээн эбэккиилээн турар бириэмэтигэр кинини хомуйаҕын уонна оттуугун. Эмиэ киһи сүөһү элбэх сылдьыбат сирдэ. Ото биһиэхэ дэриэбинэбитигэр холобура арыйда кыратык буоһуо таҕыстым даҕаны баар буолаа дии. Баҕа таһа. Ону мин холобура сибэккитин ыларым да. Сибэккитин ылаҥын И зарукка эрийэххэһэт кини влажнай диэ иһин булан уут элбэх баай буолар аннак түгэн баайдык хатар оннук эмиэ порошок курдук оҥорон баран оннук сукуойдыы маннык ылан ыстыыгын ыстаатаххына буоллаана аны қайдары үчүгүй бай туох перестээх курдук тарханар наһальбаҕыырын эмтиир бу хайын бир

Тыл иһинэн тыл биһи Сахабыт сирин эмтээҕи тыл диэн кирийэтин биллэн туран ыал аайы билэн баара буолуо. Манна манна Тааттаҕа буоллаҕына хаамай эмтээхпит Тааттабыт талаҕа. Уолук пасторбутун оҥорор Ытыахпыт, таламмыт баар дии. Талаппыт хатырыгын оргутан иһиэххэ. Бу маны буоллаҕына, төһөнөн уһуннук иһэҕин, оччонон эйигин ыраастыыр. Кини постепенно олох манныкка иһэр. Хөтөллөккө хөтөлгүн сүһүөҕүҥ этэ буола сүһүөххүн үчүгэй гыныа. Оннук эмтээн эмтээн быаргын да эмтиэ, хааҥҥын даҕаны арааһырдыа, сорсуттаргын да үчүгэй гыныа. Үстүү түөртүү ыйыгын иһиэххэ наадабыл. Хатырыгын эрэ диэн. Хатырыгын оргутан компот курдук.
Онно дьэссе дьөлүйүөн эбиэххэ. Дьөлүйүөн эмиэ битэниннэх болаа ди. Чоҥнор хаакырда туох токуппаккан компот курдук иһэ. Ото ти тиис хатырга дьэ тиис хатыргар үрдээх элбэх туох элемент эмтиир этик бар дилэр Ол эмиэ чахчы.
То диэтэххэ былыр-былыргаттан тиит хатырыгынан биһиги өбүгэлэрбит ото чай оҥостон иһэн иҥиргэтин туттарар буоллаҕа ити. Киниэхэ эмиэ наһайдах туохтар бааллар били микромакроэлеменнэр эмиэ туһалаах. Били иһиэхтэн иһэр үчүгэй эмиэ Дьэ махтаал, ити Күкэйдээн Кэйдиэна бу сүрдээх үчүгэй истиҥ сэһэргии кэлэн кыттыбыккын иһин махтанабыт. Онуота биһиги бу телевизорынан бу бу передачаны көрөр дьоҥҥо тугу сипэлиэҥ этэй, тугу баҕарыаҥ этэй?
Бэйэҕитин көрүнэ сылдьыҥ, кыратык даҕаны ыалдьар буоллаххытына көрдөрүнүҥ. Олорго ырыыны үгэһин дьымаҥ диэхпин баҕарабын. Хайтахта ыарыйан тэнэр. Балыыһа көмөлөспөттө буоллаҕына маннык эмчиттэргэ да кэлэн, сүбэтэ ылан даҕаны холобура киһиһин биир тупсар
Так онотун күкүлээн Кентьевна бэйэтин да туох инстаграмҥа да буоллун, ватсапка да буоллун үрдээк үчүгэйдик ыҥырар, эмтэнэ кэлин диир, онно барыта курулла сылдьыбыттар. Хайаан да хабы, бырастыыналаах, хабы соттордоох кэлэбиттии уонна туох диэбэрий все уонна тохтомохтуу. Дьонун күндү көрөөччүлэрбит истиҥ сэһэргэһиини көрбүт буоллаххытына тускутугар бука баһаалыста туһаныҥ, кэлэҥҥит массажтаныын, эмтэниин, сүбэтэ-амата ылыҥ. Аныгы көрсүөххэ диир